Abusuafoɔ, baabi a mo wɔ biara mo hwɛɛ biara no yɛ kyia mo ɔkwan soronko so. Aha yɛ Otwunoko TV wɔ YouTube channel no so. Yɛ sa wɔ Facebook live ɛno nso so yɛ Otwunoko ka ma me. Me number a me de yɛ adwuma yɛ zero two four four eight four zero one zero eight, zero two four four eight four zero one zero eight. Wo pɛ sɛ ɔne me bɔ nkɔmɔ a ah wo fra producer bɛ fa eh commercials bi na apɛ sɛ ɔrane ɛwɔ channel no so sɛ TV so radio so a ne nyinaa yɛ ne wo bɛ di nkɔmɔ. Ɛɛ, saa bere yɛne yɛn nua baako nso so reba abɛbɔ nkɔmmɔ. Ɔno nso yɛ ɔhene wɔ Sirem. Na da biara yɛka sɛ wonnim a wonnim, wonnim a wonnim. Ɛna wonnim na wopɛ sɛ wohu a, yɛbɛka akyerɛ wo. Wompɛ sɛ wohu so a, yɛnka nkyerɛ wo. Ɛna wobisa so so a, yɛbɛka akyerɛ wo. Ate so so abusa ne agorɔ no, woate na woabusa na woahu nokorɛ wɔ mu. Enti ɛnnɛ, deɛ yɛate, Yɛn ate no o, ɛnneɛ yɛba abɛbusa. Deɛ yɛnnim na yɛbɛbusa na Nana Soso atumi akyerɛ yɛn aseɛ. Nti yɛbɛdi nkɔmmɔ awura mu paa sunsum mu na ne kurom nso a ɔfiri, adekodeɛ a ɛnam so maa no bɛduru baabi a waduru yi nso so no, wobɛte ne nyinaa ho asɛm. Nana, yɛ mmoa kɔ aba? Bɔkɔɔ, me nua. Biribiara bɔkɔɔ deɛ? Biribiara bɔkɔɔ. Great. Na wo din no? Me din de Agorɔ Hene. Agorɔ Hene. Yeah, ɛwɔ Tamale mantam mu. Tamale mantam mu. Yeah. Agorɔ hene. Agorɔ hene. A kyerɛ sɛ hɔ no adwuma ne sɛn? Eh, m'adwuma ne sɛ te sɛ ɛmfa ne sɛ community ɛna me wɔ. Mhm. Eh, obi bɛyɛ eyie anaasɛ obi ɛpɛ sɛ na wɔyɛ ayeforɔ mhm. anaasɛ politicians bi aba hɔ ɔmo pɛ sɛ na wɔyɛ biribi wɔ hɔ no. Okay. Gye sɛ ɔmo ba mimi hɔ ansa na. Wɔn bɛgye, wɔn wɔn ba a wɔn bɛtu, wɔn bɛba abɛtu me ɔkyia me ansa na wɔn aba abɛyɛ dɛ aba abɛto me. Na wɔn aka sɛ wɔn wɔ agorɔ bi anaa siesie ansa na mama wɔn kwan sɛ wɔn nkɔyɛ. Ba nyɛ saa deɛ obi kɔyɛ agorɔ bi na me me nim a sɛ me me me me nni tamale mu me nni fie kura mpo a me nkɔla me me ɔkyia me na wɔwɔ hɔ no wɔn nte ase ayɛ sɛ wɔn ndi saa agorɔ by all means deɛ wɔn nka sɛ wɔn nim amammerɛ no ɛɛ wɔn wɔn bɛyɛ deɛ wɔn de besi bɛba aka sɛ wɔyɛ wɔ agorɔ sɛ na yɛ so yɛ akɔ akɔta akyire ahwɛ saa na agorɔ no yɛ deɛ ɛbɛkɔ nti dwumadie a na me me di. ɛwɔ hɔ no no. Ɛwɔ tamale no no. Yeah. Nti mo na sɛ bi a concert foɔ ba na bi a ɔmo amɛgye ɔmo amua mo a ɔmo ma nsu atɔ saa eh, na ma saa agorɔ no. Wɔn na sɛ sometimes yɛ ka ɛɛ eh, yɛ na yɛ di yɛ ahendie no yɛ dɔɔso. Obi mu wɔ hɔ a ɛsɛ ɛnfa ne sɛ community wei ɛnfa ne taafo wɔ ne ɛɛ eh, agorɔ hene mhm. abaabo wɔ na agorɔ hene saa na community no ɛte. Mhm. Wɔate aseɛ but obi wɔ hɔ sɛ obi wɔ hɔ wɔ pedin. Wate aseɛ, wɔn mpanyinfoɔ na wɔn sɛ wɔn sɛ ɛɛ kora ɛɛ ɛɛ empty of calabash na ɛyɛ deɛ na ɛyɛ dede. Wate aseɛ, aha nti no obi wɔ hɔ a ɔpɛ din ɔbɛpie abɔnten aka sɛ obi nso wɔ hɔ wɔn mpɛ din ne community no nko ara na wɔyɛ deɛ na wɔrulu. Wate aseɛ, aha saa na obi wɔ hɔ agorɔ deɛ wɔn ntumi ba saa nti a nsuo deɛ tumi si Sɛ onipa no amfa ɛkwan papa so amfa amba a, nsuo no deɛ ɛbɛtɔ asae adwuma no nyinaa ɛbɛsɛe. Agorɔ hene meda ase m'ani agye ho paa na ebi a wɔn di agorɔ no ebi a ɛsɛ ebi ɔpɛ sɛ nsuo ebi wɔ nsuo no tumi tɔ saa center hɔ kakra no ɛntɔ area biara hɔ kakra no ɛno ho adwuma no ɛden. Wohu sɛ yɛmfa no sɛ northern region no, wohu sɛ area bia na wohu sɛ forest bi atwa hyia bia no, ɛyɛ ɛyɛ bosom na ɛwɔ hɔ. Nti no yɛmfa no sɛ wo no ebia wobɛtumi aba nti adeɛ bi na yɛyɛ bi yɛ yɛyɛ no ɛwɔ secret mu. Secret no sɛ ebia mini deɛ wɔhwɛ bosom no nkoa na yɛkɔ hɔ na ɛkɔbɔ mpa ba woyɛ a least mistake moyɛ nnipa five a mokɔyɛ adwuma no a anadwo nnipa bɛfiri akyiri aba bɛsae adeɛ no. Panyin a panyin na ɔwɔ kuro. Deɛ mo, sɛ moyɛ, modu nnipa five a, baako bɛfiri akyiri aba beasae de wɔn bɔ, wɔn bɔ mpaeɛ sɛ ebia obi nkɔ anim na wɔn gya wɔn, nti wɔn pɛ sɛ baabi a na wɔte no tena hɔ saa. Nti obi ɛbɛyɛ agorɔ a, wɔn tumi kɔ yɛ amambere saa na ɛbɛyɛ a agorɔ no yɛ deɛ, agorɔ no nsɛe. Wɔn tumi yɛ saa, ansa na akyire wɔn hu a na obi nso akɔ yɛ deɛ, wɔn sɛ tumi deɛ, wei wɔ ne deɛ, wei wɔ ne deɛ, na wɔn wɔn asa kɔ yɛ amambere na nsuo no ayɛ deɛ atwa, ɛne deɛ ɛtumi sisi bebree, ɛnyɛ baako, ɛnyɛ mmienu, ɛnyɛ mmiɛnsa, ɛhɛn, but pro yɛ problem na yɛkuta na ɔde regye no sɛ.

yɛ side no no no. good me me meda ase pii agorɔ hene yɛnhwɛ ɛɛ eh, w'adwuma yɛ kura wo no a wode boa nkurɔfoɔ ɛɛ eh, yareɛ wogye nkurɔfoɔ firi wɔ ham ne ade nyinaa no woayɛ no how many years na wonya no wɔ hefa because menim sɛ north me metena atamale mekɔ sukuu wɔ tihyigu ɛti mɔhyi zongo matena nyɔne mal 9 hɔ nyinaa matenatena hɔ nyinaa pɛn wotumi kora kɔtɔ pito anaa panin suma pito kora berɛ na wotumi yɛ wo papa na wama wo tumi bi. Ɛpakyɛ wo deɛ no te sɛn? Eh, me nua meda ase. Eh, wohu sɛ yɛka tumi a amanfo ɛnte tumi ase. Mhm. Tumi ɛyɛ deɛ ɛyɛ gyidie. Mhm. Yɛ believe no ɛna ɛyɛ tumi. Mhm. Because meka saa no mɛba wo question a wobisa me so. Mekaa saa no menim eh, mbrɛ na ɔmo dɔɔ eh, yɛmfa no sɛ ɛmo efuo, efuom. Wonim sɛ by this time na ɔmo dɔɔ saa ɛmo efuo no no, bebia na nsuo etɔ, rainy season time, ɛna nkɔlaa ɔmo tu tae ekuku mboa bi ɛde, ɛna ɔmo yɛ nɛteɛ bi, nti ɔmo ku aboa no a, ɔmo ba ɛbedi ɛmo no na ɔmo atwa ɛde agu nɛteɛ no so na ɔmo ayɛ dɛ atoto aboa no ɛde awe. Nti ɔmo bɛ twitwa ɛmo no nyinaa efiri hɔ, nti yɛmfa no sɛ ɔmo amba efuom no biom. Ade nkwadaa no yɛ tere ade kyi yɛ wei awu ah ade nso kyi wei nso awu ɔhɔ nom na baako nso no wɔtw ade kyi no nso wɔtɔ fam ɛna bɛnfo yɛ fa sɛ kɔ bisa na na baako akwadaa no ketewa no kyerɛ sɛ ade sɛ sisi na wɔn yɛ ɛwɔ edwom no mu ɛɛ ɛɛ efuom no mu ɔhɔ na wɔn yɛ fast wɔn kɔ kun aboa no de mogya no de maa saa eyi no na tie no na akwadaa no yɛ deɛ ɛsɔre yɛ ɛna wɔn yi saa deɛ no edi aba na ada ne bosom ɛna ɛka sɛ believe ɛna ɛyɛ adwuma no. But obi wɔ hɔ a sometimes wonim sɛ obi wɔ hɔ wɔde adwuma bi ma wɔ a na wɔpɛ sɛ ebia ɛndɛ ne akyina adwuma no mpagya adwuma ntumi mpagya saa yɛwɔ adeɛ wotumi ayɛ adeɛ bi ndɛ because na mekae sɛ man bi na wɔ garage ɛwɔ Ghana ha wɔde adwuma bi hyɛ me nsa wɔsi metumi yɛ adwuma na adwuma no yɛ yie a ɔbɛma me kaa hmm mayɛ adwuma no saa nokorɛ nim adwuma no anyɛ yie Ɛno nti no na adamfo so redi adwuma ketewa bi no maa me. Wɔn nnɛ koraa po wɔ promise me, wɔn promise me biribiara koraa mpo. Meyi adwuma no two days na ne deɛ na ayɛ yie. Ah, ɔhɔ no no na wei no ankyɛ nam sɛ sunsum adwuma deɛ saa na ɛte. Nti no wei no deɛ da hɔ more than two months. Ah, getting to three months na n'adwuma no deɛ ɛpagyaeɛ. Ɔhɔ no na ɔka kyerɛ me sɛ no, Ade na wayɛ ama me sesei na mehu sɛ ade no ayɛ deɛn? Ade no ayɛ adwuma. Nti sunsum adwuma ɛyɛ aboterɛ na yɛde yɛ. Sesei a na mepɛ sɛ na me bra wo question a ɛna wo bisa me so. Me me program biara na me yɛ biara no me me me de deɛ me m'ani ahu ɛna me me ka. Deɛ wo nim. Ad adeɛ adan deɛ me nim. Wo de twi no me ntaa nti te sɛ ɛɛ. Wo te paa wo te twi paa. Yeah deɛ mahu na deɛ me me nim ɛna me ka. Ade na me nnim. ma nhu me me nka because nso mo adwuma na yɛyɛ no yɛdɔɔso na yɛyɛ adwuma no ba hwan na wo ha wobɛyɛ dɛ na wɔhu sɛ wei na yɛ nipa papa wei na yɛyɛ dɛ ɛyɛ nipa bɔne because na me me mfa no sɛ me papa wɔyɛ ɔhene kɛseɛ wɔyɛ warriors chief nti no yɛ kurom no yɛwɔ nsuo bi Saa nsuo mu no, wɔwɔ kɛseɛ bi wɔ hɔ no, deɛ wɔn mini nantwie no, ɔno na wɔwɔ saa nsuo no mu. Nti by this time koraa wokɔ koraa na mba wɔ hɔ, wɔn wɔn yɛ dɛ, wɔn sisi wɔn nneɛma na wɔwɔ no da hɔ, ba wɔn wɔnyɛ obiara hwee, wɔnfa ne ne ho nkɔ ɛyɛ bosom a ɛna ɛyɛ nsuo kurom nsuo. Nti no there is a day me ne me papa kɔɔ fam na yɛdɔ na mekɔhu wɔn ne kɛtɛ na mefrɛ me papa sɛ wɔwɔ bi na ɛda ha no. Ɛna me papa bɛhwɛ na mepa sɛ wei deɛ ɛyɛ wo nana nti wo nku no wobɛtumi de wo nsa akɔ akɔ kasa wɔ wɔ no ɛna me kɔ ɛdi me me papa ɛpagya wɔ wɔ no bɛna me de me nsa ɛsɔ wɔ wɔ no mo ɛna ɔkyɛ sɛ wei kurom bia na wo hu sa wɔ wɔ sɛ wei tap no deɛ kɔ soro nom wɔntumi yɛ wohwɛ ba make sure sɛ men di agorɔ na sa ne nam ɛnka wanom ɛna dua bi so gyina nsuo no hɔ sa dua no yɛnfa ɛnhyɛ gya ɛwɔ yɛ kurom amammerɛ nti woyɛ ɛlis sa dua no Woyɛ elist mistake na obi kɔ kɔ tɔn ebi ma wo te sɛ mimi sei na me de ɔmo de hyɛ gya ɛma me na me yɛ dɛ me di a tɔm ade na ebesi according to ade na ebesi no na nya ade ketewa ti mimi me tu kwan a me di aduane basa basa no no no no mimi tu kwan a me me fa me kaa me de me wɔ me bi bia ɛwɔ ɛwɔ me kaa mu na me yɛ dɛ me me nante because me pɛ sɛ obi bɛ to aduane bɛ ma me a na ti mi abu mbra no so nti no Na ebeduru mbrɛ bi na amehu sɛ amafoɔ de car, saa time no koraa mpo yɛn sɛ yɛyɛ nana mo, ɛpapa yɛn sɛ me me papa de koraa mpo wanda mattress no ansa na wɔyɛ de wɔwu yɛ, wanda ma wɔ wɔnim ade na yɛfrɛ no mattress kɔ saa sika no wɔntumi ntɔ mattress koraa mpo, wɔyɛ fuom a na yɛn nyinaa wɔn su ɛyɛ saa na yɛ deɛ wɔn dɔ, nti na mehu sɛ amafoɔ de cars de ba, ah de cars de ba nsuo no hɔ, nsuo no so no wokɔ ɛkɔ hɔ ɛbɛfrɛ dankyɛm na ɛyi ɛwɔ hɔ na yɛde akokɔ tuntum na wɔn de kɔ, nti wɔn wɔn tumi ka nipa tue nti na wɔn kɔ. na wɔn af wɔn frɛ ɛyɛ kasa wɔn wɔn kasa wɔn kasa wɔn kasa na wɔwɔ ne kasa pii aba na wɔn de adwuma no de ama ba mekae mmerɛ bi yɛ yɛkɔ hɔ nom na wɔn frɛ dɛnkyɛm no four days wɔ wɔwɔ no wɔn apia mba ɛna wɔn kyerɛ sɛ ebi a last na wɔn baeɛ no wa wa wa wa wakyi nkoko baako baako te sɛ seven ana ten. Ɛno nti na wampue amba. Nti no, w'akok w'akokoɔ nie, wobɛtwerɛ wo din na wode krataa so na wɔn de akyekyere ne nan. Obiara de na obiara kɔ. Adeɛ akyi na yɛfrɛ no ɔbaa no mfa akokoɔ no nyinaa mfa ma no. Wɔgye a, wɔagye wɔ adwuma no. Nti adwuma nti amanfoɔ reba, amanfoɔ reba deɛ wɔn hia mmoa bebree. Nti adwuma no ɛbɛ duru wei so, ɛbɛfiri wei so na ɛba wei so, ɛbɛfiri wei so na ɛba wei so. Saa na adwuma no ɛnante ara ɛna ɛbɛduru me me bra panin no so. Ɛna ɔno kyerɛ sɛ ɔntumi nyɛ saa adwuma no. na yɛsoɛ deɛ ɛyɛ fam. Nti adwuma na yɛyɛ no deɛ obi ba a nokorɛ mpanyinfoɔ wɔ hɔ. Ɛnyɛ sɛ ebia nkwadaa nketenkete deɛ wɔn kyɛn me wɔ hɔ nti adwuma no ba a yɛyɛ. Mpanyinfoɔ no nso no wɔn nso wɔn deɛ wɔ hɔ na yɛde akɔ na wɔn ahyɛ osisi no yie na wɔn de akɔ nsuo no hɔ. Wei deɛ nipa no adwuma biara na ehia no biara no na wɔn de ama. Na yɛn nnuaba na yɛpɛ nso a wɔn kyerɛ yɛ sɛ yɛde saa me na me nim na wɔn nso mpanyinfoɔ nso wɔn kyerɛ. Ansa na wɔbɛ kɔ nwura mu akɔ akɔpɛ dua de asa obi yareɛ no ɛnyɛ sɛ ebia wonya kɔ nwura mu sei a na woakohu dua na woatwa, ɛnyɛ saa na ɛte. Dabi, ɛnyɛ saa. Dua bi wɔ hɔ a na ɛyɛ poison, wode ma obi a, ɛbɛha adwene. Enti wobɛkɔ no, wode akokɔ kɔkɔɔ baako, tuntum baako, fitaa baako na wode akɔ. Enti wokɔ a, wobɛtwa tuntum no fɛfɛ de ama nnipa dasani no biara no, asase so na wɔyɛ dɛn? Wɔnante na wɔdidi. Enti wode akokɔ baako, tuntum no bɛma asase no ansa na, ansa na woadi kɔkɔɔ no, ɛnneɛ ɛyɛ ne bere biara na ɛwɔ nwiram no biara, na wode ama asase no, ansa na woasere akoma fitaa de ama asase na wonante wɔ so no. Nti wotwa akokɔ no na wode ma na wobɛhu saa na akokɔ no bɛda ansa na woawura nwura mu no mu. Asase koro a na wonanteɛ wɔ so no ɛbɛkyerɛ wo aduro wei ne aduro wei na yɛka sɛ wontumi mfa na wontumi mgye sɛ na woyɛ sɛ ntumi nsa obi yareɛ. Nti aduro no yɛwɔ no bebree, me ankasa mewɔ me ankasa store ketewa na aduro no ebi ebi wɔ mu. Nti no aduro bi wɔ bi wɔ hɔ a yɛmfa nsuo ɛna yɛmfa nnom. Yɛde Kulin tonic na yɛ deɛ yɛ yɛde sɛ Kulin tonic yɛbɛkyɛ baako baako three na yɛadeɛ kɔ yɛatwitwa no nketenkete na awo. Nti yɛwɔ yɛde ahyɛ voltic rubber mu. Nti no wobɛhwie kulator no kena na wode ahyɛm. Nti adeɛ bɛka sɛ ɛbɛkye no na asoki aduro no ansa na wonom no kakrakra. Ɛtumi sa yadeɛ bebree. Ɛtumi sa yadeɛ bebree. Obi wɔ hɔ a wɔda na wɔyɛ deɛ wɔte so wɔtumi nsusu ndaeɛ. Obi wɔ hɔ a na ebia na ne nan na ahono anaasɛ obi na ayɛ no aduro bɔne a ne nyinaa no yɛwɔ yɛwɔ no different different a ɛna yɛtumi yɛ na ɛtumi ɛboa sa ɛfa sa ɛkwan no so. Promise ɛfɛre so da obi so a

Ewiase wo papa yɛ mu na wo bɛtumi anya ade pa sometimes that's my word ɛnti no me so ma fa no sɛ any body is a spiritual man in Ghana nipa bia na wɔyɛ sunsum adwuma no ɛnu ɛyɛ me me guy no the person is my enemy obia na wɔyɛ sunsum adwuma bia no me ne no ɛnni te sɛ yɛne kasakasa anaasɛ me ne yɛne wohu sɛ me ne obi yɛ sunsum adwuma a ɛyɛ wɔafrɛ me wɔ sese ɛno ano me no no yɛnnim sɛ yɛntena na yɛndi aduane no because mema fa no sɛ nipa bia na wɔyɛ sunsum adwuma no the person is my big enemy in Ghana or the whole world ade ade nti oh there is a reason reason ne sɛn ebia me me ti hei me akɔla ketewa wohu me sɛ wobɛka sɛ because me mehyɛ aseɛ adwuma wei no saa time no na nyɛ ndɛ sɛ me ɛndɛ tam bia onipa no me mebɔ me din yɛde atwitwe de ampɔ nyankopɔn ase bibia na nyankopɔn ɛpɛgya yɛ edi aduro no yɛ nni bi pa yɛda nyankopɔn ase because adwuma na yɛ wɔ mu yi no sometimes obi nti aseɛ kɔ menim deɛ ɛkɔ so ɛwɔ sunsum mu ɛna menim deɛ ɛkɔ so ɛnam nipa a ɛna ɔmo yɛ sunsum adwuma nti nipa na wɔyɛ wo tamfo ne nipa na wɔne yɛ adwuma baako sɛ wow. o oh, wo nipa bia na wo ne yɛ adwuma baako bia wɔyɛ wo tamfo mɛmfa no sɛ bia woyɛ president obi yɛ president mɛmfa no sɛ wɔyɛ wo nua no no no no wɔnyɛ wo nua da medɔ nyankopɔn ne wiase wɔ nyina nyɛ me na me ɛyɛ real adeɛ a ɛna ɛda hɔ Nti nipa biaa na wone no mo yɛ drivers na mo yɛ driver woso yɛ driver a me nfa ne sɛ wɔyɛ wo nua wɔyɛ wo tafo that's perfect eyi na ɛda hɔ no no wo ka sɛ nipa no yɛ wo dɔfo a me nua wo boa wo pɛ tɔ car thousand kyɛ no ekyire wo bɛ hu deɛ ebesi nti nipa biaa na wɔyɛ sunsum mu adwuma me that's my word is my big enemy in this world nti me me ni time ɛna nipa a ɛna me ne no yɛ adwuma because me nim nipa a na me maboa wɔn wɔ adwuma wei mu. Menim nnipa a na me medi o amanfoɔ no na me me me o metumi betwa program na me sɛ o amanfoɔ eh, me nua wɔ wɔtumi ba me hɔ o edwuma sisi na me sɛ wɔ edwuma sɛ bia obi na me sɛ ɛ dependi saa na ebi a wɔn ahɔhoɔ no mu kasa saa na ɛte ɛ dependi ebi obi asɛ ne sika ma ebi a deɛ nipa no sɛ ma fa ma ma ne ma me no wɔnfa ama ne ama ɛnti na ɛma wɔ edwuma egu no wei deɛ anyɛ yie a wɔnfa wɔn na wɔpɛ sɛ wɔnfa wɔ number ɛnfa ma obi wɔn na me ka sometimes kumasi ha Kumasi ɛnyɛ sɛ kurom biara na saa time no yɛkɔ ɛɛ eh, kejeti a wobɛtɔ phone a wonyi ɛmfa no sɛ wonyi ɛfrɛ no sɛ wonyi wo sika wo botom ɛmfa nyɛ dɛ ɛmfa ntɔ adeɛ wonim adeɛ na wobɛtumi ayɛ na woatumi anya sika kakra na wode atɔ phone no ɛno na ɛbɛ that time no radio station tv station we don't have time for that nti no ɛno na ɛbɛtumi ɛnyɛ sɛ bi a sika no wobɛyi a woyɛ sika yɛ de ma obi wokyerɛ sɛ tumi ɛwɔ wiase ba ɛnyɛ sɛ sika na wobɛtɛ sika na wode bɛtɔ aduane adie saa sika no nso no ɛnyɛ sɛ ebi a Ɛyɛ honhom na ɛde sika no rema wo. Yɛwɔ spirit bi a wo ankasa wo sika na wode bɛto so wɔ fie. Nti wobɛduru abɔnten a na wɔafrɛ spirit na wɔde ama wo. Ɛnyɛ sɛ ebia bank na bosom bi akɔfa saa saa nyinaa de abrɛ wo. But wobɛtɔ na wɔayɛ gyaa te agorɔ. Wokɔ agorɔ saa na ɛbɛyɛ agorɔ no yɛ de na amanfoɔ ntumi nyɛ deɛ. Ɛnyɛ sɛ ebia wobɛyɛ ama obi. Ɛnyɛ sɛ saa na ɛte. Nti no yɛaboa nnipa bebree na yɛhu adeɛ a Nnipa nso ayɛyɛ wɔ adwuma wei mu. Nti since that, ɛnyɛ ndɛ asɛm o, saa time no koraa, na mekae GTV, saa time no yɛfrɛ Mallam bi eh, Okonfo Abbas, akyɛ, ɛnyɛ ndɛ, apart from Okonfo Abbas, ɛna Koku Brosa, saa time no wɔn wɔn bɔ me program GTV anɔpa te sɛ nnan a, na wɔn de eh, Mallam Zack de aba, saa time no na, na Mallams Ghana wɔn wɔ wɔn yɛ dodɔɔsɛn, saa time no na Mallams ɛndɔɔso ɛwɔ Ghana. Ansa na akyire na Yeko bɛsa kɔɔ GTV. GTV me bɔɔ sɛ one month na me deɛ metwaa so ansa na metu kwan na me deɛ mesa baeɛ. But yɛ baeɛ no w'adamfo na wo ne nsi n'adwuma gu. Saa na me ne wo yɛ tena ase na yɛ program na wa download wo video wɔ YouTube na wa delete wo number de ɔno number de ato so. Wobɛfrɛ nsi a wiase mu wobɛtrɛki wɔn saa Wontumi, ansa na wobɛnya nipa na wakyim na yɛkɔ police station koraa na police fo no akɔgye sika na wɔadi na wɔgu asɛm no free. De sɛ wokɔ YouTube a me videos more than thousand. Me ti me me na mekɔ radio so ka sɛ sunsum adwuma no magyae. Mayɛ program ɛwɔ wɔ hɔ a long time. Ntamafo seal na amafo me me chip mabubu chip no ɛde ato twene. Chip no nyɛ adwuma biom but still people are still coming. But wokɔ nda na me meka sɛ no adwuma no okay yɛbɛyɛ ba ɛnyɛ yɛnyɛ no te sɛ saa saa na first no na yɛyɛ no girigiri no because deɛ yɛhia kakra no yɛanya adeɛ mfa no sɛ wotɔn adeɛ wode one cedi na wode hyɛ aseɛ agyɛ nyame ayɛ adom wanya hundred million hundred million sɛ woso wobɛkae sɛ o ebia ɛndɛ ɛna ɛyɛ wo ɛkyina na ɛnyɛ wo a ɛka sɛ womfa biribi no mfa plan plan biribi no fa to in case of wei amba a W'ani bɛyɛ deɛn? W'ani ɛbɛba. Nti no ɔmo yɛ saa saa na ɛbɛyɛ a wo wo din no ebegu. Bɛkɔ na me kaa sɛ na ɔmo kun nnipa mmienu. Ɛ aba DTV koraa ɔmo kun wei de kɔ to ha, ekun wei de kɔ to ha. Na me me wɔ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo kyi nnipa na ankɔfo no hyɛ ɔmo nso deɛ ɔmo ku nnipa no. Amanfoɔ kyi sɛ me me na me sɛ ɔmo nkɔ ku nnipa na ɔmo ntwe mogya fa mbrɛ me. Nti me wɔ fie na ɔmo afrɛ sɛ sogyafo wɔ me fie. Me fa kaa etu ɛkɔɔyɛ. Mekɔ police station na nipa gu hɔ yɛ wɔn nie wɔn nie na megyina hɔ din manka hwee ɛna ankɔfo na wɔn bisa boys no sɛ wɔn ne me na ankɔfo ɛɛ eh, gu wɔn nsam ɛna wɔn kyerɛ sɛ wɔn ne me na wɔn bisa sɛ kwan bɛsi na wɔn ne me na wɔn sɛ o oh, wɔn ntumi hu mi sɛ na metwam ba me ne wɔn yɛn ni adeɛ bia na ɛka sɛ kɔ yɛ bɔnne no no no wɔn mi ne wɔn nkyia koraa nni yɛn ntam. But ɔmo anfa ɔmo ani anhu me koraa mpo ɛkɔ two years nie. Ɛna ɔmo sɛ nyɛ wo na wo kaa sɛ kɔ yɛ dna ɔmo se no ɛnyɛ me a ɛna soldiers no ka sɛ me nkɔ ɛna ɔmo de boys no de kɔɔ court saa ansa na ɔmo yɛ dna ɔmo jail saa boys no nti Nyankopɔn nkoa na eyi me se anka boys no kaa sɛ oh me na mo soma ɔmo saa deɛ a anka ne deɛ mawura asɛm kɛse but na me nim sɛ ekyire na ɔmo kyerɛ sɛ asim ase na asim ase wei na ɔmo ka kyerɛ sɛ me nso nipa na ɔmo bɛn me Nnipa na mimi kyerɛ wɔn sɛ sɛ kwan sei na yɛbɛfa so na yɛn nyinaa yɛn abrabɔ ntumi nkɔ anim ma yɛn. Wɔn na wɔkyerɛ sɛ saa na ɔbɛyɛ a na mentumi nwura ɔhaw mu. Enti nnipa na wɔne ne mu yɛ adwuma baako deɛ mimi everyday. Platform biara na mimi kɔ a meka. Adeɛ na mentumi nyɛ, membɛtena nka sɛ mimi yɛ wei. Dabi, dabi, dabi. Adwuma na yɛyɛ no, ɛyɛ sunsum mu adwuma na yɛyɛ. Obi frɛ wo sɛ w'abrabɔ ntumi nkɔ yie a, kwan bɛn so na wobɛtumi afa so? Ebi wɔ hɔ koraa mimi nokorɛ nim, memfa nnaadaa, adwuma bi wɔ hɔ a wode tumi anim koraa na mentumi nyɛ koraa, menka sɛ mentumi nyɛ because mewɔ me nananom wɔ hɔ, Ɛna ɔmo yɛ dɛ, meyɛ a megye adwuma no a, metɔn nneɛma no a, me mɛyɛ me part na mede adwuma no nso akɔma ɔmo. Wɔn sɛ ɔmo, sɛnea ɔmo gye koraa mpo, nyɛ sika bi na ɔmo gye. Ɔkɔ adeɛ a, kakra na ɔgye na ɔde akɔ na moayɛ. Saa na ɛbɛyɛ a nipa no, sɛ ɔno deɛ ɔpɛ sɛ deɛ ɔpɛ na ne nsa ntem nka, na wayɛ na ne nsa aka, na deɛ asɛm ayɛ dɛ, afa n'asɛm akɔ. But adwuma bi wɔ hɔ a, ɛyɛ aboterɛ. Obi wɔ hɔ a, yɛhwɛ wo destiny, Da na wɔde wo ba wiase, wo maame wo papa di na wɔde hwɛ akyire. Yɛhwɛ akyire wie a na yɛhu sɛ problem sei na ayɛ dɛn ɛda wo so. Ɛnyɛ sɛ obi afrɛ wo oh me hia mmoa, me me phone sesɛ me wɔ nnipa na wɔn tate mmoa na wɔayɛ me reply wɔn, me me ɛwɔ hɔ, me wɔ nnipa na wɔn tate me six months, even ɛndɛ koraa me wɔ car mu na me ba, nnipa more than seven a text me, maame bi koraa na ɔkyɛ ade na me se no maame magye wo sika anaa? Me na me ne nti na wo text na me me mfa wo call. Ɛnyɛ sɛ ebia wo ne afrɛ na yɛfa wo call no no no ɛnyɛ saa na ɛte. Gye sɛ yɛn nso yɛhwehwɛ na yehu nnipa na ɛyɛ wɔn adwuma na wode maeɛ no. Sɛn na yɛde adwuma no bɛkɔ? Obi tumi frɛ wo na ɔka sɛ, Ku wei wom. Ma, na me, mekae maame bi, ɛno deɛ, maame bi na ɔwɔ Germany, wɔn nso wɔyɛ radio presenter ase. Ɛna wɔde ne, ne, ne, ne uncle ba de akɔ Europe. Ɛna akwadaa no kɔ, kɔda ne radio presenter. Sɛ nyame ayɛ adom, akwadaa no ebe, kɔ anim sen maame no. Ɛna wo maame no frɛ me sɛ, me, menyɛ ade na wɔn depɔte bɔɔ yɛn, fa mbra back. Ɛna mese, oh, saa a. Adɛn nti na wo mma yɛyɛ ade na ɛbɛma akwadaa no deɛ wopɛ no wontumi nyɛ ma wo? Ɛna wosi dabi dabi dabi. Ɛna sɛ okay sɛnde thousand dollars ma me. Na mma sɛ ma sɛ na megye sika na mesɛ dwuma no meyɛ wopɛ pa me report nipa kɔ baabi a. Ɛne deɛ magye na me deɛ deɛ ɛnde akyire na nsɛ sɛ bi na mesɛ no. Wɔfrɛ na mesɛ sika no me magye ma adwuma nso manyɛ. Nso meka kyerɛ no nokorɛ because deɛ wosi me meyɛ ma wo no I will not do it. Nti ne sika no nso mesi magye. Nokorɛ ka yɛ baako. Nti adwuma na ɛyɛ no ɛdepɛnde deɛ wode bɛma nipa no. Obi abrabɔ ntumi nkɔ yie, bi a wakɔla a obi ade na wode bɛyɛ obi ne ɛɛ wɔn de bɛyɛ wo na ɛnyɛ ɛnyɛ wo dɛ mɛnfa nkɔyɛ wo nua because ɛnfa no sɛ akɔla no ɛwɔ wo ba na wowu no a wɔmpene saa ade no yɛ deɛ nkɔto no nti problem a ɛna ɛwɔ ewia nti sometimes obi de wɔ dwuma de ma wɔ a ɛyɛ sɛ obi yɛ de di dwuma ba na wɔworo no no no no yɛnyɛ dwuma saa yɛbɛtu yɛbɔ ase na yɛahwɛ akyire yɛhwɛ akyire a na yɛhu ɛdeɛn ne deɛn ne deɛn na yɛdi sometimes Na mekae, ndɛn fɔɔ dɛ maame bi de edwuma bi maa me, up to ndɛ minyaa replye no, wɔfrɛɛ na mekyerɛ sɛ wɔyɛ aboterɛ edwuma no, me hwɛ for three days, wobetumi ahu adeɛ, sunsum problem baako no no wobetumi ahu adeɛ ndɛ, ekyena na adane, nti wo hwɛ ndɛ see nɛti, ekyena na wasa ahwɛ ɛyɛ the same thing, ekyena akyi na wasa ɛyɛ the same thing, ɔhɔ de wobɛyɛ de agyi sɛ yɛ deɛ wode bɛma nipa no ɛyɛ real, but anyɛ sɛ wo na ahwɛ mu oh nipa sunsum no sesei na wode ama nipa no, woyɛ adwuma no adwuma no nyɛ yie da, nti ɛyɛ aboterɛ na yɛde yɛ adwuma no ɛnyɛ sɛ ebia obi frɛ a m'adwuma akyɛ one week ni adan yɛnyɛ computer a yɛ nso yɛyɛ sunsum a na nea yɛde edi adwuma sunsum nso na yɛde yɛ adwuma no wɔn nso wɔn wɔ aduane na wɔn di wɔn wɔ aduane na wɔn di na ebia mmoa na ekuku wɔn nantwie apɔnkye adwan na yɛde yɛ saa adwuma no ba wopɛ sɛ ebia ndɛ ne ɛkyina wɔn yɛ adwuma ba wɔ gidigidi saa deɛ no dɔ no no no. Nkurɔfoɔ nyɛ ebi a wode biribi de akɔto bank na wopɛ sɛ wokɔ, nyɛ saa na ɛteɛ. Nti wode adwuma yɛ tu anim a ɛsɛ sɛ yɛbɛyɛ abotire ahwehwɛ adwuma mu ama wo. Saa na ɛbɛyɛ a deɛ wopɛ no, w'adwuma no nkɔɔ so a, yɛbɛsrɛ mpaninfoɔ na yɛde ama na yɛahu saa na adwuma no bɛtumi ayɛ dɛn, ɛbɛtumi akɔ ama me no mu. Ɛyɛ yie ma wo a, me nso ɛbɛyɛ yie ama me. Saa adwuma na yɛyɛ no no. Oh, meda ase pii, ma mo kasa bebrebe. Ma wo number no nkɔma me, obi pɛ sɛ ɔne wo kasa. Eh, number no yɛ zero five four three eight eight zero nine seven seven zero five four three eight eight zero nine seven seven me number no no no. good ɛ yɛnhwɛ biribi wɔ ha sei sɛ obi de yareɛ ɛɛba sɛ bi a ɔpɛ sɛ ɔbɛsa ne ho yareɛ a yɛwɔ yareɛ bi wɔ hɔ a ebi a ɛnyɛ sunsum yareɛ nso na yareɛ no ani yɛ den paa. Ɛne ɛwɔ yareɛ bi wɔ nso so a ɛyɛ sunsum mu so adwuma ɛnso so ɛyɛ den paa saa yareɛ wei mmienu ɛmu deɛn paa na fa sɛ woka sɛ woyɛ ho adwuma a ɛyɛ easy yareɛ bi hɔ yɛatɔ de ama obi o ɛna ɛwɔ no so sunsum yareɛ ebi so ɔso ɛnyɛ sunsum yareɛ but wɔakyi saa ne mmienu deɛ ɛhe paa na ɛden deɛ ntina ma no yɛ den Eh, wohu sɛ ɛdepɛnde eh, ɛkwan na ɛfa so a ebia ɛmfa ne sɛ obi tumi kɔtu adorobɔne mhm. de atu ɛkwan ho na nipa na ɔno wɔdwene no no ɛnyɛ ɔno na ɔbɛfa saa kwan no so wokɔ tra a ɛbɛka wo wokɔ tra there is no way ɛka wo nso a wɔn de wobɛkyinkyim kɔ mekae maa no bi wɔn sɛ meme adwuma me ankasa me page because me program na is about english program me english program me me ma me ntumi nya nipa kɛseɛ kɛseɛ kyɛ foreigners no america germany wɔn ba tam biara wɔn ba me hɔ tam biara wɔn de maa no bi de baa me hɔ nti mehwɛ maa no no na okuta sika o maa no kuta sika nyɛ sika ketewa Dze me hwɛɛ mu ano no na mekã kyerɛɛ hɔn dɛ, Ne me tsia me kɔ, ɔmɔ yɛnkɔtɔ akokɔ kɔkɔɔ baako na yɛmfa mbɛto papa no so. Sɛ akokɔ no wowu na wɔsan sɔre, wɔsan nyanee a, nna papa no, yebetumi ama no, yɛyɛ hyɛ ad hyɛ no aduru a, papa no bɛsɔre. But akokɔ no wowu wɔ papa no so na wɔanntumi annyane a, yɛnntumi nsa no yareɛ. Nna yɛde akokɔ no to so na yɛyɛ Nyankoma ade no nyina, nna akokɔ no ewuiɛ. Yɛasa a yɛayɛ sɛ akokɔ no sɛ wɔnsɔre no na mekã kyerɛɛ no akokɔ no ara sɛ, Yɛmma no aduru koraa mpo a obewu. Ntsi ay ad yareɛ no annyɛ akɔ no mu. Ɛno sɛ ɛnyɛ adeɛ a na yɛbɛtumi asa no yɛ adeɛ. Ɛhɔ na papa no wɔn ankasa tena ase yɛɛ wo na woyɛ nipa papa because mekɔ baabi a wɔgyegye me sika na papa no wɔbɛyi sika hundred thousand that one that time na ɛyɛ two ɛɛ na ɛyɛ five point five point six billion na five point seven billion na ɛkɔ saa ɛnyɛ ɛnyɛ sika ketewa na papa no saa di ne sika wɔ bag mu ba ɛyɛ nkɔfoɔ bi a na wɔhu saa sika no ani bere a wɔn bɛkum papa no na akɔla nyina di asie wɔ hɔ no that's what is going on in Ghana ɛhɛn nti no sometimes yareɛ bi ɛba obi ɛdi yareɛ bi ɛdi ba a wohwɛ yareɛ wei obi na wato ama no anaasɛ ɛfiri twɛdi ampa onyankopɔn na wakyerɛ na na wahwehwɛ ɛfiri twɛdi ampa onyankopɔn a na wɔn sɛ wei deɛ yɛwɔ adeɛ bi a na yɛhyɛ aseɛ wɔ alhamdulilayi rabi alami ɛyɛ twɛdi ampa onyankopɔn di nti anadwo bia no wobɛbɔ wodi nipa no din wobɛ kɔ akɔpɛ nduaba no di aba na wa soak in wɔ nsuo mu nti wo bɛ start with alhamdulillah rɛ anadwo te sɛ by wo bɛ hyɛ ase around 12 ɛno deɛ wɔn sɛ ɛyɛ message bi wɔ hɔ a wo send a ɛkɔ messenger ho ansa na duru nyankopɔn hɔ ɛwɔ yɛyɛ Quran mu message bi so wɔ hɔ nso a ɛnkɔ messenger bi hɔ ɛkɔ direct to nyankopɔn nti yɛbɛhyɛ ase with anadwo bia no ne nipa no din yɛbɛbɔ mpa yɛ ama no for 1111 yɛtwi ntaso ba no sa 1111 One day, na woapagya wo nsa wɔ soro na woasrɛ, Twerɛdin Afa Onyankopɔn, wo na wobɔɔ soro na wobɔɔ asase. Sei seesei na meyi, ayaresa na meyi, anaa wobɔ mpaeɛ no ne wie a, na woada, na woayi aboba baako de ato nsuo no mu, na wa, ɛ, abo, aboba no yɛ baako baako seven. Adeɛ akyi yi a wobɛsan abɔ saa mpaeɛ no thousand one hundred eleven, saa na ɔbɛyɛ after seven days. Wɔ first day no yɛbɛtwa adwan, Fitaa a wɔbɛda no bɛɛma. Last days seven days no yɛbɛtwa adwa na wɔyɛ fitaa a wɔyɛ ɔbaa na yɛde aduro no nduaba na yɛ soki no no ɛna aboba na yɛde ahyɛ mu no na wɔnom na wɔdware sɛ gyadeɛ bia na ɛda no so bia no ɛyɛ twɛ dɛmfo nyankopɔn di na wɔn deɛ ɛnyɛ sɛ bosom sɛ ɛn deɛ ɛdare to nyankopɔn wɔnum na nyankopɔn tumi nti gyadeɛ no so no nipa no bɛnya ade na wɔpɛ na obi nso wɔ hɔ a na ebia yareɛ no wɔn atɔ de ama no wɔn ayɛ ayɛyɛ saa nkɔ ansa na obi nso bɛtɔ yareɛ saa yareɛ nso ama wo na ɛyɛ de no no nipa no hwɛ wo destiny ebia daakye wobɛdi yi wɔ abrabɔ mu ansa na nipa no ntumi tɔ saa yare bɔne mfa mma wo Nnipa no hu sɛ ebia woyɛ akwadaa, ebia daakye wotumi hu date no, ebia daakye wobɛdi yie ase no ɔno ne nkwadaa na wɔde saa ade ade bɔne no adi ato ama wo. Ɛno nso mekae wɔn de obi adi aba saa na yɛto nantwie ɛna edwan. Adeɛ yɛtwa edwan no de adeɛ bɛkye na ɛbɛkɔ adwuma mu na nantwie no ewu da hɔ. Hmm. ya na nantwie no wu da hɔ nti na mi so mi suro sɛ mi ka kyerɛ nipa ne sɛ wu nantwie no wu na yɛ tɔ nantwie three thousand five hundred nti mi mi raakyi ɛkɔ pay sika ɛkɔ tɔ nantwie no bɛ si hɔ nipa wɔba na wɔsi ah sɛ nyɛ na sɛ yɛ wu deɛ na ɛda hɔ no na ɛkɔ na wɔn sɛ nantwie no ɛda hɔ owu na mi ka saa spirit no ɛna ɛbɛkum saa na ɛyi nantwie no ansa na yɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛna yɛde ama no obi wɔ hɔ a wɔba a Et yare no etumi sa. Ɛnyɛ obi nipa thousand mu a, ɛnyɛ wɔn nyinaa deɛ na ebetumi ayɛ deɛ. Etumi asa ebia nipa ta yɛnfa no sɛ nipa hundred koraa mpo a, ebia twenty deɛ ebetumi asa, thirty deɛ ne deɛ ɛnyɛ yare biara na wobetumi. Tumi deɛ tumi wɔ hɔ. Manka sɛ tumi nni hɔ but nipa wo sɛ wowɔ tumi te sɛ sɛn a, wonwɔ tumi ɛnsɛ tumi de apo Nyankopɔn. Wobɛyɛ wo afa mu but Nyankopɔn ka sɛ ɛnyɛ yie deɛ a, biribi nni ho na wobetumi ayɛ. Obi wɔ hɔ a ɔbɛka sɛ tumi biara no, Me me me wɔ tumi biara, mɛtumi ayɛ biribiara no no. Susu bɔdwuma tumi deɛ sɛ ɛyɛ bo ɛ tumi yɛ deɛ ɛyɛ kasa ɛyɛ bosom wakɔ gye obi hɔ anaa wɔn nana mu na wɔn gya yɛ na wɔn yɛ deɛ wɔn de sii hɔ. Ebi adeɛ na wodi saa eyi no bɛyɛ no ebi adeɛ bi wɔ hɔ na wɔn de ahinta wɔn nim nti wɔntumi nka sɛ ebi a wɔtumi bi a wɔbɛtumi asa nti deɛ wɔyɛ yɛ no Na ntumi anyɛ yie gye sɛ wo diverte kɔ fa ma panyin bi o na ɔno nso wahwehwɛ mu hwehwɛ mu a ɔno nso bɛka sɛ o ɛnde adwuma na woyɛ ayɛ yie ba akwankyerɛ ketewa bi na aka yɛ akwankyerɛ wei sei kɔtwɛ aburo mmiɛnsa na sɛ sei fa yɛ sei kɔma fa kɔma ɛpo nsuo na fa kɔyɛ sei deɛ wopɛ wo nsa bɛka na wo nipa woyɛ a obi wɔ hɔ koraa mpo yɛtumi hu sɛ adwuma wei no one cedi na wobɛsɛe because of wontumi ka woka kyerɛ nipa no sɛ one cedi a Nipa, ne na ka sɛ nipa nyɛ o. Woka kyɛ nipa no sɛ o adeɛ bia na wobɛsae bia na ɛyɛ one city. Wɔngye wo nde se da. Wɔngye wo ndi da. Adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ adeɛ bi na ɛbɛtɔ, aburo mmiɛnsa pɛ na ɛbɛtɔ. Aburo, yɛmfa no sɛ aburo ɛna ɛmo ɛna beans, three. Na yɛ ana na wɔn anoa na yɛde ama deɛ wɔn sra adeɛ ana nkwadaa no wɔn di. Adwuma no nyinaa no deɛ wopɛ wo nsa bɛka. Ɛnyɛ adeɛ bia na ɛku nnwan mpɔnkye dabi ɛnyɛ saa na ɛteɛ. But wohu sɛ this time around no ɛnam sɛ ebia. Obiara sɛ ɔkuta tumi, obiara sɛ ɔwɔ aduro, nti wofrɛ a na wɔsi fa one billion bra, fa one two billion bra. Nipa na wɔsi fa one billion bra no, wohwɛ nipa na ɔno ɔwɔ one billion a. That's the only problem na amanfoɔ bi mu wɔ hɔ a wɔnte sunsum asɛm. Wɔn anaa wɔn nnim ade na yɛfrɛ no sunsum adwuma. Yɛn deɛ adwuma no deɛ yɛyɛ Yɛn afɔm deɛ na yɛagya Nyankopɔn so deɛ yɛyɛ ɛdɛn? Ama no. Ɛdi ama no. Meda se. Ma wo number no nko for the last time na afei deɛ. Ɛɛ number no yɛ zero five four three eight eight zero nine seven seven zero five four three eight eight zero nine seven seven. Good. Yɛkɔ nti yɛ yɛ ɔbɛyɛ one minute nti bi a wɔ asɛm bi a pɛ sɛ ɔka twa to a meda se. Oh mi asɛm na mi wɔ no sɛ number na mi bobɔ ɛwɔ maa nom na ɛno a na mi de ma adwuma nti obi wɔ hɔ a. yɛ video sɛ wɔtumi download na wɔde different number de ato so nti wobɛtumi afrɛ video call na wɔhu sɛ nipa na wɔne no kasa no wɔyɛ ɔno anasɛ wɔnyɛ ɔno ɛnyɛ saa deɛ amanfoɔ deɛ time bi anadwo wɔn nda wɔn ti computer so na wɔn yɛ deɛ ɛtwe amanfoɔ video ɛde sika mi nipa nti meda obi ase. good aba yɛso yɛbɛda ase na yɛpɛ sɛ dakoyɛ no wobɛkɔ northern region agya yɛso yɛakɔhu nananom no a ɔwɔ no Yɛso yɛkɔhu bi na yɛfiri hɔ yɛbɛka ɛho asɛm. Na yɛmfa no sɛ baabi a ɔwɔ no wɔ no, ɔda biribi te sɛ cave anaasɛ bi a ɛyɛ nsuo. nsuo. Ɛyɛ nsuo na dua no gyina hɔ. Nti no sometimes wobɛkɔ koraa na amanfoɔ mba ɛhohoro nneɛma koraa na wɔn de wɔ. Wɔsi nneɛma wɔ hɔ. Ɛɛ. Okay. But saa dua no na mesi yɛmfa nhyɛ adwuma mu. Yɛmfa nso gya. Wɔwɔ no so no wɔn nka yɛ ano. Ba obi mu deɛ wɔn tumi ku wɔn na wɔn wie. Ba wɔn no wɔn yɛ yɛ nana mo. Ɛhɛn nti no wɔn yɛyɛ kyerɛ yɛyɛ sɛ deɛ

Yɛyɛ deɛ yɛtumi nya adwuma na ɛde aba na wɔn ayɛ. Yɛ nso deɛ yɛbɛyɛ no na yɛayɛ. Na wɔn nso atoa so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa no deɛ adwuma na nipa no de ama yɛ no ntumi nyɛ yie ma nipa no. Ɛna yɛ yɛ main problem but wokɔ a akokɔ no deɛ wokɔ a black one wobɛ sɛ ɔhɔ deɛ wokɔ nsuo no anom a akokɔ no pɛ na wode bɛkɔ gye sɛ ebi a five cedis ɛna wode bɛka akokɔ no ho gye sɛ ɛhyɛ n'apɛ no ano sika bi anka ho ɛnyɛ sɛ ebi a wɔn de sika kɛse bi na wɔn de kɔ hɔ no dabi dabi ɛnyɛ sika kɛse na wɔn de kɔ hɔ. Na ɛsɛ sɛ bi asɛ na bi asɛ nkokɔ ne fifty kura otumi fa twenty a. The following day ne atoa so. The following day. Ebi wɔ hɔ so ne bo betumi afu kura bi a one week kura no. Ebi wɔ hɔ four days wɔn pm ba. Wow. Deɛ wobɛtumi atwɛn na watwɛn. Deɛ wɔntumi ntwɛn nso a na watwerɛ wo din na wakɔ. Sɛ yɛn nyinaa mfa no sɛ adeɛ a na yɛ ɛda yɛ busua mu na yɛde mi boa nipa nti mi adwuma no nipa bia na wɔn de adwuma maa mi no mi tumi tɔ mu o ase ma ase na sɛ de adwuma ma mi after ndɛ mi nya nto wɔn nka. Momma deɛ nipa no pɛ na ne nsa ka na na mato na na madane m'akyi. Saa na meyɛ. Okay. Ɛneɛ meda ase pii. Yo, me nso meda Nti ase. sɛ yɛmfa no sɛ bi a ɛnɛ yɛ a wowɔ ha yi no sɛ bi a nipa bi feel na bi a nipa bɛyɛ 20 na wɔka sɛ wɔn na wɔbɛkɔ a wo- wo- wobɛtumi ne wɔn nyinaa abom akɔ anaasɛ bi a Oh, ɛnni problem biara. Wɔn bɛdi m'akyi akɔ deɛ a, sɛ ɛha ne Northern Region deɛ, ɛkwan wɔ a, wɔbɛtumi aba na yɛakɔ akɔ akɔfrɛ. Ɔmo mpanyinfo ɛnyɛ ebi a mekɔ koraa mpanyinfo akokora mpanyinfo mpanyinfo koraa ɔmo wɔ hɔ. Mm. Ayinfofoɔ nkɛseɛ kɛseɛ nyinaa wɔ hɔ no nyɛ sɛ ebi a wokɔ a nipa baako mmienu na ɔmo wɔ hɔ no no no nkwadaa bebree ɔmo wɔ hɔ no ɛnyɛ mpanyinfoɔ ne mba nyinaa wɔ hɔ. Nyɛ sɛ ebi a wokɔ a na wakɔ amanfoɔ wɔ hɔ na ɔmo sisi nnɛma. Mm. Aha. Ɛsɛ ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ secret bi a. No dabi dabi obiara nim na ɔde region deɛ obiara nim saa. Ɛna ha obiara nim. Ɛna yɛwɔ dadeɛ nso na. yɛ na na Ndawura Gyakwa so de sii hɔ ketewa sei. Saa na ɛyɛ dadeɛ ketewa bi sei. Nti wɔn tutu, wɔn yɛ akyi na wɔn tu grade a wɔnyina tu yɛ antumi antu. Ɛno so wɔ hɔ. Nti sometime wɔn ba yi tɛ in case of time wɔn tumi atwitwa. Ɛne deɛ nyina ɛyɛ adeɛ na ɛyɛ history. Adeɛ a amanfoɔ tumi firi aburokyɛ bɛ twitwa saa nneɛma no nyina ɛde kɔ. Wow. Papa, ɛne yɛ da ase pii sɛ yɛ frɛ wo ba yɛ. Next time yɛ bɛ sa hyia. Abusuafoɔ, nkɔmɔ nna wɔ hɔ. Number no na ɛwɔ screen no ase nti wo fa a na wo ne Nana agorɔ Nana wo ne no adi nkɔmmɔ biribiara bɛyɛ fine yɛda mo nyinaa ase.